Regai nditore mukana uno wandapiwa navakuru vekereke yokwedu Apostolic Faith Mission in Zimbabwe avo vakagadzira musangano uno unokosha zvakadai uri kudaidzwa kunzi Upper Room Convention une theme yandiinayo pano inoti your waiting upon the promise in one accord inova ndiyo theme iri kufambwa nayo pamusangano uno wose ya ndinotenda kuti kunyange neniwo panguva dzino dzamadekwana ano ndichawana mazwi andichatora pathimu iyoyo chinongondifadza ndechekuti handisini ndaita wekutanga kumira ndichiparidza thimu iyi. Kune vakuru vakuru vakatanga kushumira pamusoro payo nevamwe um, vari kutevera mushure mangu. Saka neniwo ndine basa risina kunyanya kuoma nekuti ndichatora um, zvishoma shoma kubva pathimu iyoyo. Um, task yangu yamadekwana ano yobva yapera. Ndiri kutenda kuti theme scripture yedu yatakapiwa ndiyo yakadengezera manzwi akaunganidzwa muthimu yedu. Um, ndinoda kuti ipo panguva ino ndigotora mukana wokuverenga shoko raMwari kubva kubhuku yaActs chapter 1 um, vhesi ya4. Zvakadaro ndinoziva kuti kune vakawanda vari kuteerera panguva ino. Iyemi mapinda eh, muchirongwa chino ndinoda kuti ndikutendei zvikuru ndikuti maita chinhu chakanaka kutora mukana uno wokuti mugare zvenyu muchinzwa shoko ramwari mwari vekudenga ngavakuitirei zvakanaka ndinoziva kuti hamuna kungogarira pasina Chandinoziva ndechokuti mushure mekupedza kunzwa vhangeri rino, kana kuti ndichiri pakati pekuparidza, mumwe wenyu anenge atoitirwa zvakanaka. Nekuti shoko raMwari rinoti iro kutenda kunouya nekunzwa, uye kunzwa shoko raMwari. Zvino zvandiri kutenda kuti zvamagara kuti munzwe, pane zvaakuzoitika, kutenda kuri kuzouya uye kutenda ndiko kunoita kuti zvinhu zviitike muupenyu hwenyu pasina kutenda hazvibviri kufadza mwari acts chapter 1 verse 4 inoti iyo and being assembled together with them he commanded them not to depart from jerusalem but to wait for the promise of the father which he said you have heard from me nditenderei ndidzokorore kuverenga zvekare vhesi iyoyo yakare ya chapter 1 verse 4 and being assembled together with them he commanded them not to depart from jerusalem but to wait for the promise of the Father. The promise of the Father. Ndo pane nyaya yangu yandichafamba nayo yekuti dai ndaipa musoro wenyaya ndaitaura pamusoro pe the promise the promise ndiyo yakabata nyaya yatakatarisa nayo pano asi ndisati ndasvika panyaya yethe promise ndinoda kuti ndidzoke pashoko ratanga patheme scripture yedu rinoti waiting upon the promise iro vara rinoti waiting ivara rakaremerwa zvikuru ndiro rakadengezera zvese zvichazoitika kumberi manzwi anoti kumirira ari pamwoyo wamwari pazviitiko zvose kana mwari vakuda kuitira vanhu zvinhu ndinorangarira muold testament mozisi aenda kunotora mitemo ine gumi akaudza vanhu kuti vamirire iye achienda kuna baba kuti aende kunotambidzwa mitemo ine gumi chakanetsa kune vanhu vakasara vanhu vakaremerwa nekumirira Kumirira kune nyaya. Rega nditaure kwamuri mose makanditeerera kuti Mwari havaite zvinhu vasati vatarisa vanzvera mwoyo yevanhu vatarisa mirangariro yevanhu vaona kuti wacho vari kuda kumbopa munhu akaita sei anogona here kumirira Saka mushoko raMwari tinonzwa kuti Mozisi wakazara woburuka vanhu vakonewa kumirira. Tinouya kushoko raMwari zvekare kubhuku yaIsaya tinonzwa shoko raMwari chitiro those who wait upon the Lord they shall renew their strength like eagle. Kumirira kwadzoka zvekare. Mwari vasati vaita chinhu vanopa vanhu mukana wekuti vanhu vagone kumirira. Mukumirira ndo munotestwa patience dzevanhu vanhu vasati vagamuchira. Vazogamuchira then they shall renew their strength. Now tasvika zvekare pascripture yatiinayo pano. Ishe wedu Jesu Kristu akuenda kuna Baba anovaudza kuti hama dzangu, inini ndakafamba nemi pamazuva angu, panguva yangu, asi yezvino yakwana nguva yokuti ndichienda kuna Baba. Mwoyo yavo inobatikana zvakanyanya. Ukaverenga shoko raMwari, John chapter 14, unoona scripture iyoyo yaakuuya ichitaridza kuti vanhu vakava nekubatikana kwakanyanya kusvikira iye azovaudza kuti mwoyo yenyu ngairege kubatikana. Haleluya, haleluya. mwoyo yenyu ngairege kubatikana nekuti vanhu vakanga vachiedza kufunga kuti zvino kana achinge aenda kana isusu tikasara pano zvinhu zvinozofamba sei chii chinezenge chiitika nekuti zvaaiva pakati pavo vanhu vakaitirwa zvakanaka vakamutsirwa vakafa vavo vakasvinudzirwa mapofu avo vanhu vakaropafadzwa muupenyu hwavo saka vakava nekubatikana kwakanyanya saka anovati imimi chiendai monogarira muri paimba yepamusoro. Kana mavepo ipapo mumirire, nekuti ini kana ndabva pano panyika ndinoenda kuna Baba. Kana ndasvika kuna Baba ndichaita kuti chipikirwa chababa chidzike pamuri. Zvino nenhau yekunetseka nekumirira, ndinoziva kuti vazhinji vakanetseka, vazhinji vakatambura, nekuti vanhu vanonetseka nekumirira. Kunyange nazvino, ndo matambudziko aripo kune vanoita zvemafuneral, policies vanoita zvemafuneral assurance vakapa waiting period vanhu vanozama nepavanogonera kuti hapana here zvingagone kuitika kuti mazuva ekumirira akamurwa aitwe mashoma vanhu vanotambura nekumirira vanhu havadi kumirira vanhu vanoda zvinhu zvinoitika ipapo ipapo konapo konapo instantly Ndo matambudziko atave nawo ekuti tava nevatendi vanoda zvinhu zvinoda kunzi zviitike ipapo ipapo instant instant havadi zvenguva yekunzi inomirirwa vanoda zvinoitika ipapo ipapo manje haizi tsika yamwari kuti anoita zvinhu pari kudiwa nemunhu mwari vanoita zvinhu panguva yavo uri kundinzwa panguva ino ndinzwe mudikani mwari vanoita zvinhu panguva yavo god will make everything beautiful in his time ndoda kuti uzive kuti waiting is a virtue waiting is a virtue ndo inototarisirwa namwari nekuti mwari vanoda kutesta patience idzo patience dzakanyorwa mushoko ramwari kunzi patience is a fruit of the spirit Saka vadzidzi vaifanirwa kunogaririra, vaifanirwa kunomirira. Chikonzero kune akavimbisa. Kunyange ipo panguva ino, ndoda kuti nditaure kwauri. Ndinoziva kuti vanhu vazhinji zvinhu zvomweya vanozvida, but dambudziko ravanaro kugona kumirira vanhu zvinhu zvomweya vanozvida but vane dambudziko rimwe chete kugona kumirira munhu akaenda paprayer ne5 minutes anoti ngaakutoda kutodzoka akuda kutoburuka kubva pakunamata munhu akapfugama after a minute atosumuka kare. Vanhu vane matambudziko ekumirira. Munhu akaenda kugomo haagone kupedza zuva rimwe chete, akaita awa imwe chete, unomunzwa kuti zvangu zvatoita, unomunzwa kuti zvangu zvatoita, ndakutodzika. Mwari vanoda patience. Mupatience imomo ndomune kubata kwaMwari. Haleluya! Daira ameni uri kwauri ikoko. glory be to jesus mwari vanotesta vanhu nekumirira mwari vanotesta vanhu nekumirira ivo vanenge vakabata zvivimbiso but vanopa munhu nguva yekuti vayedze kutendo rwake vayedze rutendo rwake vayedze pane mwoyo wake vanomutesta nekumirira glory be to jesus saka pano tiri kuona kuti varume navakadzi vakafamba najesu vakaziva kuti iyo nguva yatatarisana nayo hatigone kupesana nenguva iyi nekuti nguva iyi yataurwa kunzi iyo pane promise iripo the promise of the father yaisava promise yakapiwa najesu yaisava promise yakapiwa kunyange nevatungamiriri vedzisvondo pano yaisava promise yakapiwa nevatungamiri vehurumende yaisava promise yakapiwa nevanyori yaisava promise yakapiwa nemapharisees yaisava promise yakapiwa nemarabhai

ndochinhu chakanga chakatarisirwa nevadzidzi nokuti hazvina kutsanangurwa kuti imo mukati mapromise umu chii chichazenge chichiitika hakuna kutaurwa maaftermath zvii zvichazenge zvichiitika but jesu akati chaakuuya ichi ipackage and in the package yakadengezera the power yakadengezera the holy spirit yakadengezera the fire kana muchinge mawana this promise aiwa Chibudai zvenyu muJerusaremu, pindai muJudhiya, pindai muSamariya, chiendai kumo kwese. Ndichitarisa shoko raMwari, ndakati ini, ha, wai This time kwauya promise in a package ya the Holy Spirit. Ndokubva ndadzokora ndikatarisa ndikaona kuti aiwaka kuberekwa kwaJesu hakuna kuuya kukakwanira nyika yose. Kwakasiya nyika, kwakasiya nyika dzimwe dzakawanda dzichingonzwa namaungira, dzichingonzwa senews kunzi kune zvakaitika kuIsrael.

pane nyaya yose kana kuti pane pane machallenges pane dambudziko racho ndopakuva human nekuti ukangodaidza ukangotaura kuti munhu chete watotaura mashortfalls watotaura mashortcomings the fact that jesus was 100 percent human zvinotoreva kuti panotori nematambudziko anotarisana nekuva munhu iwo umunhu hwaakava ihwohwo hwakatova nematambudziko ahwinawo ndo andinoda kuti ndikutsanangure zvishoma ndisati ndapinda pabasa rakabatwa namweya mutsvene jesu akanga ari limited Ndinozviziva kuti pakunamata kwako haudi kunzwa chimwe chinhu chinenge chiri negative chinotaurwa pamusoro pethe divine but rega ndikutaure ndichiti the fact that he was 100 percent human pakanga pane matambudziko akanga aripo rimwe racho nderekuti akanga ari limited kunyangwe kuno kuzimbabwe madziteteguru edu chero deno akada kuti asvike pedyo najesu zvakanga zvisingakwanisike nekuti jesu akanga asiri omnipresent aitowanikwa panzvimbo imwe neimwe at a given point in time chero deno vaida kuona mabasa aaita but nemhaka yekuti jesu vedu vaitowanikwa panzvimbo imwe neimwe panguva imwe neimwe hazvaikwanisika vailimitwa ndo pane limitation factor ipapo kuti aisawanikwa kwese kwese Asi Israel panguva iyoyo akabenefita zvakanyanya. Israel panguva iyoyo akaitirwa zvakanaka. Ndopatinosangana naBartimaeus vakagara mumigwagwa vachikumbira mari jesu achipfuura vana bhatimiyasi vanodeedzera jesu mwanakomana wadhavhidhi ndinzwireiwo ngoni nemhaka yekuti vakanga vachimuona haana kugona kuvapfuura vakadaro kunyange vanhu vakanga varipo vakadeedzera vakati aiwa jesu vari peace iwewe nyarara iye anoti handinyarari ndinoramba ndichideedzera jesu mwanakomana wadhavhidhi ndinzwireiwo ngoni zvaingoitika chete batimios nokuti jesu vakanga varipo pazvaiitika izvozvo kuno kuafrica mapofu akanga ariko Pamakore ese iwayo akashumirwa naJesu, mapofu akanga ariko kuno kuZimbabwe, mapofu akanga ari muno muHarare, mapofu akanga ariko kuBulawayo, mapofu aivemo muSouth Africa, but havana kugona kusangana nenyasha idzodzo nokuda kwekuti Jesu akanga ari limited. He was not omnipresent. Zvakabatsira zvikakomborera vakanga vainaye panguva iyoyo, kunyange vakanga vaine nzara munyika yeIsrael. vakaitirwa zvakanaka nekuti akanga aripo panguva yacho iyoyo ndiye akasangana nazvo akanga aripo panguva yakanga ichifamba jesu ndiye akakomborerwa kuno kuafrica hatina kugona kuwana chinhu zvakatora makore akawanda kubva pakuberekwa kwajesu kusvikira pakufa kwake nemakore ose akateera kusvikira makore more than 2000 years apindana africa yakanga iine challenge nokuti vhangeri yakanga isina kusvika kuno toda kutenda mwari nokuda kwevarume vakazadzwa nesimba romweya mutsvene vana john graham lake vakati vazotambira chimuti ichi chechipikirwa vakadzika kuno kuafrica ndo vakazogona kutiigira jesu madzibaba edu vazhinji vakanga vapera vakaparara vasina kumuona vakaparara vasina kusangana nevhangeri tinotetotenda basa rakabatwa paapa room ndo basa rine muhwezwa wakazosvika pakuzadza varume vakauya nevhangeri kune kuafrica kusvikira isuwo tazoriwana asi vazhinji vakanga vaperera mukusaziva vazhinji vakanga vaparara vasina kuwana salvation saka mutambo uri pano weupper room convention wave mutambo wakadengezera ndowakatakura promise yandinotenda kuti jesu wakazviziva kuti vanhu ava vazhinji vane nyota africa ine nyota zimbabwe ine nyota but i cannot be everywhere i cannot be everywhere i cannot be in africa whilst im in israel i cannot be in america whilst im in israel i cannot be in canada whilst im in israel chirega inini ndochienda ndopaunozonzwa shoko ramwari raakutaura kuna john chapter 16 vese yenumber 7 jesu anotaura achiti aiwa nyararai mwoyo yenyu ngairege kumanikidzika it is to your advantage kana ndikabva pano it is to your advantage kana ndikaenda kuna baba nokuti dispensation inouya kana mweya mutsvene akuuya vaive vakanga vari kure neni naivo vakuzoitirwa zvakanaka nevakanga vasingagone kundiona naivo vakuzoitirwa zvakanaka nevakanga vasingagone kuswera neni naivo vakuzoitirwa zvakanaka nevane mapofu avo naivo mapofu avo akuzoona nevane matsi dzavo nematsi dzaakuzoona nevane nzara naivo vakuzogutiswa regai ndiende ndokukomborerwa kwei kuenda kwajesu kwakatipa jesu uri kundinzwa here zvakanakanaka kuenda kwajesu kwakatipa jesu pano vadzidzi vajesu pavakanzi vaende kunoparidza vamboenda vari 12 kazotumwa imwe nhamba vava 70 vanoenda upon the word of command iye jesu anosara mabasa ese akaenda akanoitika mabasa esimba vanodzoka vachifara iye anoti aiwa ndazvinzwa imi muchifara yekuti mazita enyu anyorwa kudenga chandinoziva ndechokuti iye akasara zvake but akanga achiona zvakanga zvichiitika shandisa remote control vakomana vachiita basa iye akagara iye asara ari ikoko but anoti this time around hapachisina need yokuti ndiite zvokukutumai one one chandakuita ini handichasara mudispensation yomweya mutsvene inini handichasara inini ndichange ndiripo ndinenge ndiinemi ndakagara muhana dzenyu pakuburuka kwemweya mutsvene pakudzika kwemweya mutsvene najesu akadzika ari pakati pedu ndokusaka uchinzwa tichiparidza tichiti kana vhangeri ichinge yakwidza makata unonzwa ndakudedzera kuti ari pano unonzwa ndakudedzera kuti ndiri kutomunzwa nemhaka yekuti haana kuita zvekutumira nemhaka yekuti mudispensation yatave anenge aineni anenge ari pandiri yakapera nguva yakare yataita zvekunzwa kunzi kwaisraeri zvadirwa shuga kwaisraeri zvinhu zviri kuitika yataita zvekunzwa madzibaba edu aita zvekunzwira kure but this time around he is with us jesus is here Hallelujah. Hallelujah. Glory be to Jesus. Mwari ngavakuitire zvakanaka uchiteerera kudai so ndinotenda kuti shoko ramwari kana rikapinda muropa rako kana rikapinda muropa rako nemunyama yako pane zvaunotonzwa kuti pane zvakutoitika mwari vekudenga ngavakuitire saizvozvo kutenda kwako ikoko kwasumuka ikoko ngakuitire zvakanaka nekuti ari pano Glory be to Jesus. Nguva yakaparidzwa naJesu 3 years ari muIsrael. Ndinotenda kuti Jesu vakanga vachiita masamples vaisempla poresa Bofu two or three, svinudza matsi two or three, kumutsa vakafa one or two. Asi anoti iye zvaitika muno muIsrael zvamaona zvichiitika izvi isemple chete kune nguva ichauya kana mweya mutsvene adzika iyeyo yakataurwa najohn chapter 2 verse 28 yaanoti chipikirwa ichi ndechenyu nevana venyu vana venyu vagoita mabasa omweya vanakomana nevanasikana venyu vagoprofita vatana venyu vagorota hope ndechenyu nevana venyu zvaitika muno muisrael masamples but kana mweya mutsvene asika makuenda kumass production ndiri kutenda kuti mutaimiro yatakupinda mairi Time yokudzika kwemweya mutsvene, nguva yokuzadzwa nesimba romweya mutsvene inguva yagadzirirwa mass production aasisiri akafa mumwe chete but ava mamillions evakafa arisisiri bofu rimwe chete ava mamillions emapofu anosvinudzwa haasi matsi imwe chete ava mamillions evanhu vasinganzwe vanozo vanopiwa nzeve dzavo yanguva yemass production jesu wakazviziva izvozvo kuti ndakavinga handina kuvinga israel chete but ndakavinga ndakavinga marudzi ose kuti vaitirwe zvakanaka saka nekuda kwemhaka iyoyo chirega ini ndichikwiza mweya mutsvene adzoke aite basa izvozvi ndakamira pano ndiri kutenda kuti mweya mutsvene ari pabasa ndiri kutenda kuti mweya mutsvene ari pabasa regai ndizivise chechi yanhasi kuti mweya mutsvene haasi wecosmetics mweya mutsvene haasi wecosmetics wekudekoreta machurches wekudekoreta church vanhu vachitaura nendimi sezvataa kunzwa makauno mumafacebook sezvatakunzwa mwaka uno mumawhatsapp vanhu vakutaura ndimi secosmetics vamwe vakati ndokutsotsonya ndinokutsutsunya ndinozenge ndakakuita sei toti aiwa mweya mutsvena haana kuvinga cosmetics mweya mutsvena akavinga basa ndijesu ari pabasa ndijesu ari pabasa rega ndikutaurira mudikani kuti kana akakuzadza akuzadzira basa kana akazadza azadzira vanhu basa glory be to jesus haleluya glory be to god nekuti zvinongova zviratidzo chete kutaura nendimi zvinongova zviratidzo chekuzadzwa kuzadzwa kwacho ikoko ndokwatinoda kutaura nezvako kuti why jesu wakaita chinhu ichi akasarudza kugara muearthen vessel akasarudzwa kuendehwa naye ari muearthen vessel akasarudza kusvitswa panzvimbo neearthen vessel ndotenda kuti uri kundinzwa zvakanakanaka kuti Jesu ari kuIsrael akazviitira zvinhu ega. Paaidira kuporesa munhu, akamuporesa zvisinei kuti vanhu vaida here kana kuti vaisada, nekuti pane imwe nguva yekuti vanhu vaisada vachimuvharidzira vakomana veziwa vakomana vesecurity vachimuvharidzira kuti arege kupedza nguva but ye unomunzwa kuti vakomana imbondisiyai ndanzwa simba rangu kubuda pana handibata obva amira wanikwayo mukadzi ari kubuda ropa Jesu aikwanisa kukondora situation kuti zvibhadhare kune vanhu vakanga vakamirira vanhu vakanga vachimusaka vanhu vaiva nemwoyo wekuti vabatsirwe naye nau mutaimi ino yatiri jesu ari kuti sezvandaizvidira zvandaizvinzwa kuti pane andibata but now ndagara ka mauri iwewe as an agent yakareceiver the power of the holy ghost ndopaunonzwa paya muimba akuimba achiti handizi ini ndinorarama asi ndijesu anorarama rega ndikutaurire mudikani kuzadzwa nesimba romweya mutsvene chibva waziva kuti maraitsi ako anoenda achiita diminish ajesu achinyanya kuonekwa nekuti hauziriwe unorarama but ndijesu anorarama jesu kana akana kuti basa ngariitwe izvozvi Rega basa riitwe nekuti mukana weZimbabwe, mukana weHarare nekuti ndiwe wauya wakatakura Jesu. Jesu pabasa. Jesu pabasa. Haasi wecosmetics. Haasi wekudhekoreta machurches. ahasi wokuitisa entrepreneurship naye ahasi wokuitisa mari naye ahasi wokuzvipfumisa naye nokuti mwaka uno wataakurarama vanhu vaita mabhizinesi najesu kudarika iye jesu aakaita nezita rake vanhu vaita mari najesu kudarika iyo jesu yaakaita nezita rake reka ndikutaurire vadikani vanhu vatora gwara risiriro gwara ramweya musene chinangwa cheapa room convention chinangwa cheapa room convention ndechakuti jesu anzwikwe ndechakuti jesu anzwikwe nenyika yose ndechakuti jesu anzwikwe nepasi rose ndechakuti jesu anzwikwe nenyama yose chinangwa cheapa room convention ndechakuti jesu aonekwe nditeerere mushumiri nditeerere muranda wamwari iwe wakazadzwa nemweya mutsvene zvawakazadzwa nemweya mutsvene haana kukuzadzira kuti ugare akakuzadzira basa inguva yekubuda pachena kuti jesu aonekwe inguva yekubuda pachena kuti jesu aonekwe in every situation in every situation shoko ramwari randiitira zvakanaka rikatiro mwari wenyama yose rikati ndimwari wenyama yose rikati ichi chipikirwe chamakugamuchira ichi achizi chevashoma chete achizi chemaprofets chete achizi chemapastors chete but ndechenyu nemhuri yenyu nevana venyu ndechenyama yose kutaura kuno kwandiri kuita kunoku mumakereke edu tinavo vakagamuchira mweya mutsvene but rega ndikutaura ndichiti atina kugamuchira mweya mutsvene for decoration takagamuchira mweya mutsvene kuti azviratidze unogona kudai panguva ina ndiri kuparidza uri muimba ino murwere rega ndikutaure ndichiti declare the power of the holy spirit kutaura kuno kwandiri kuita kunoko unogona kunge uchitravhela pauri kutravhela uri unogona kusangana nemunhu ane challenge rega ndikutaure ndichiti mauri muwakatakura an ammunition chawakatakurawo muammunition ita kuti mweya mutsvene azviratidze jesu ngaaratidzirwe pabasa Jesu ngaaratidzirwe pabasa. Mira panzvimbo udeclare the power of the Holy Ghost, ureuone zvinoitwa naMwari iye zvino. Ndichitaura kudai, Mwari havana kukudanira pasina, Mwari havana kukuzodzera pasina, Mwari vakakuzodzera basa. Wakazodzerwa basa kuti utakure Jesu, umuratidzire panzvimbo zvaakanga asingagone kuita. achiri pano panyika. Mwari wekudenga ngavaitire zvakanaka kereke yekwedu kuti chechi irege kuita mapassengers chechi irege kuita vanhu vanenge vakangogara vakatarisa kuna pastor vakatarisa kuna prophet ivo vachiti vakazadzwa nemweya mutsvene irege kuita vanhu vanosiya nzvimbo dzavo vachienda kune machurches avanotenda kuti tiri kunosangana naprofet tiri kunosangana naapostle tiri kunosangana nabishop rega ndikutaure ndichiti pese pauri ipapo panotori mweya mutsvene aripo basa ramwari ngaribatwe release the power of the holy spirit vanhu vaitirwe zvakanaka une potential iwewe kumba kwauriko kune potential mulockdown ino yatiri une potential yokuporesa anorwara kana wakazadzwa nemweya mutsvene kana wakazadzwa nemweya mutsvene une potential mulockdown ino yatiri ne une potential yokumisa urwere yokumisa rufu yokumisa matambudziko yokudana mari yokudaidza mari yokukomanda mari yokukomanda utano yokukomanda every situation nezita rajesu

to the advantage of the trinity to the advantage of the church church ngaikomborerwe buda mawakagara mukokuni buda mawakazvivharira uchitaura nendimi pinda pabasa apa taura kuti jesu aita basa taura kuti jesu abata vanorwara taura kuti jesu aitire vanhu zvakanaka naiye jesu akatendeka anoshandisa mukana iwoyu wakazadzwa kuti uite basa you are anointed for a purpose because of this promise mwari vekudenga vakuitire zvakanaka handisi kutora nguva yakareba in my conclusion ndoda kuti ndingokuzivisa kuti you are an agent of the holy spirit you are an agent of jesus christ kuti aratidzirwe kunyika ino nokuti nyika yakanga iri padisadvantage why because jesus was not omnipresent but now that you are filled with the power of the holy ghost let jesus manifest kuchechi yokwenyu let jesus show up himself kuchechi yokwenyu varwere vanopora vakaremerwa vanoturwa mitoro mwari vekudenga ngavatiitire zvakanaka ndinoda kuti panguva ino uri kwauri ikoko ndinozviziva kuti wakazadzwa iwe ndinozviziva kuti wakagamuchira chipikirwa chomweya mutsvene but ndinoda kukutaurira kuti hazviitike kusvikira wamira papublic hazviitike kusvikira wamira pachaunga kuti hanzi mashura panofanira kunge paine ashurwa wacho saka ndiri kutaura kwauri iwewe panguva ino yemadekwana ano kuti unacho iwewe une chimuti iwewe une nyasha iwewe une nyasha iwewe dzekutodaidzira izvozvi kuti kuti kuti mwari vaite vaite mabasa ipapapa une nyasha iwewe dzekuti mwari vazviratidze iye zvino nezita rajesu you have the potential why because he is here jesus is here he is here right now regai ndinamate kuti ndirege kuramba ndichipfuurira mberi, rega ndinyengetere kuti Mwari vamutse icho chavakaisa mauri, kuti urege kugara pasi, kuti zvibhadhare chechi, kuti zvibhadhare iwe, kuti zvibhadhare denga. Rega ndinamate panguva ino. Una vanhu vako Mwari avo wakaitira zvakanaka, nazvino muchiri kuitira vazhinji zvakanaka nokuvazadza nekuvapa chipikirwa chomweya mutsvene nekuvapa package of the Holy Spirit nekuvapa package of the spirit which is not limited of the holy ghost which is not limited of the holy spirit which has got no boundaries ndiri kunamata panguva ino vanazvo vanhu ava vakagamuchira ndiri kunamata panguva ino mutsai mwoyo yavo mumutse kurutendo rwuri mavari kuti varege kuzeza varege kutya varege kumirira kure varege kufunga kuti kune vakazvipiwa zvakatopiwa kwavari pakugamuchira kwavakaita ndinoziva ishe wangu mune shungu dzekuzviratidza bvisai kutya muvanhu venyu bvisai kutya muvaranda venyu bvisai kutya muvashumiri bvisai kutya mumapastors bvisai kutya mumaprofets bvisai kutya muvashandiri vevhangeri ndanamata panguva ino mweya mutsvene nyika yekwedu ine nzara nenyota nyika yekwedu ine nzara nenyota ine kuremerwa ine urwere nyasha dzenyu mwari ngadzive pavabati vamakazadza nesimba romweya mutsvene vaitirei zvakanaka muvagonese kubva iye zvino nekusingapere in the mighty name of our lord jesus christ amen may god richly bless you amen